A hmasa bik ah hi bantuk in nan caan nan rian tampi lakah caan na kan pek caah kan i lawm tuk. E ah a hmasa bik ah kanmah le kan min cio le kan kainak sianginn le kan media cio kan vun i meihsat hna le e kan u Robin Joseph in khan vun kan thawk piak law. Ka min cu Joseph a si i a fawinak in cun Joe ti lawng khi auh khawh a si. Keimah ka kaimi cu

Keimah ka min cu vancung ceu ka si. Ka khua cu Hausen a si. I sian ka kainak hi SGT University si i Pu Civil Engineer ka in kum thum nak ka kai lio si. India ah hin zei candah nan um cang? India ah hin cun atu hi ka phanh bak hin kum hnih a tling deng khi si. Kum khat le a cheu kan ti le cu ma khat le ma ka siri. Kum ngak sau ngai cang de he tin kum in hin kum li tling deng.
Avati si sun zei ruang dah tu India hin siangkai nin rak tim. Ma vialte ram tampi laka khin. India he kerapana he pakhat naka chu financial issues e insung khale bom chan tu ta dong khin ki mak cha chu kum ni lung khite kum ni di lak ke an ma ni khin bom chan ding dia huna khin asiti khin financial issue ke pakhat nak chu si Tiah pahnihnak van chim cun ka phannak a ruang cu fimthiamnak kan tile cu tema academic ruang khin a si timi khi keimah nih cun ka thimnak cu si India ah cu. Ka thimnak cu nak nu cima cun higher vun kai nak ding ah khin India si lo in a dang lei ah khin a dang lei ah vun kai ding ah information zong kan thei lo tikah kan thei bik mi India an ka kai ti lai cu cun bachelor ka pe nak nak wang hi cu

Thian zong an ṭhan te ko lai ti bantuk ruahchan in khan ti kham i thawknak ah cun tiah India kha ka chim cu ko. Joseph ka visa in na kai te atu a dang ram Thailand US te bantuk khan zetin na visa sok te khe ka thei pa deuh e India he zetin na visa nan sok te mi khe ka thei lo mi ke visa sok visa nga ke har ve ma zetin ha da nan her ko rama khin document long se se na bang in share bang kho ma si india le in visa hi chu ramdang na kha cha phoi deu ke ma ka thai tok dong khin a phoi cha phoi deu ko zai rong da ti chun neighbor country dong ke city khin chun ahlan in bai bai sian le dong ke kal mi kan rak tam pa te khin a phoi cha phoi ngai le man tok document a phoi ti mi chu ke ma ke experience ke bin sim ding lo bachelor he dong siseh master he dong siseh ani cha akhat di phd tu kha cha dang te kan research sa kan adang te khin akal mai mu er mi chu kan ma kan tu le he kan ni he mentally ta yung ha kan kan lut i wei ni khat tin kan nga cho jing le kan lut chun kan nga cho kan si akam pek mi dong he kan he appoint na pakhat chu ta yung kan ti te ga he atu sien he pet lai dong khin khoika ta yung da si timi khi hal lengmang hau hoi dang ram thai le na ka chu pakhat long khi um chu mo reng kun na long khi um hi a foi deu ma ka si am pat lengmang kan ma lut nga ding cha dong khi ma ka chu pakhat ting khi afiang ting khi kan ma ni kan si en le kan mandalia lu kan du reng kun a lu kan du timi kha chim sa an hau ma te kha apakhan nak chu asalai chun apatni na ka chun zaida hau ti chun

atu GED hna kaimi ti bantuk hi mu ma matuk pol khi kan ma ani tal lo ma ti bantuk hin hal mang me nok sung khi adong nak te khi academic highest kan ngai mi khi higher education khi ma kha how a her ngai mi khi si ma ka her chun um a sau te sau pa chang i ka phil pa mi dong sina ti khen ma si a her bik mi chu siang in le in pon of leta kan chu piak ma chun email kan ko piak ma te long kai her mi si adang dang por ke chu kan ma ni transcript le chun passport ma ka cha kan ngai hau te te ma ka ma te long ka sko dangdang pakhat cu mah tluk hi herh bang mi um lo cun apoinak pakhat cu kan ni le khi cu kan mah ka ting kan kan tuah ko na te khin adang dai herh bang mi document por khi cu tu kan ma global akas ni ke kan kwa kan kwa piak ti kan hal piak di ti khin atlam tling ngai
na chimdan chu india kha chu a simple ngai ro ti kro tu us thailand ko compare khan chun kan ma us kan sok khin chun ta chuna ga bank statement na kan hau chu mo Makhe nanmah khata siang nan so ah kan bank statement te bantuk phun zai bantuk a hau chi mi khi umma asilo a passport le transcript te pul long hin ba direct an nan kal chu
kan ni leu he chu passport le transcript long khi ko zai ba stick man khi hau lo a foi nak chu kan ni khi a poi na pakhat chu mo a poi na pakhat chu atlom ba te option um kho mi chu kan ma kan lut nak tai long khi a ngei kho men ruang te kan ni he mandalia kan lut tikhin ani ki chu hubu tikhin kan chuah piak le ma sek long kan chek tuk hlai lo tu reng kun ha an lut mi chu mi khon ha dong ke plong pal an hal pa kan ti kan ni mandali chu kan hui man khi tha ti kha kan thei men lo tikhin kan ruwa ko ki chu arang tuk runga hin ki a so ri a kaung kan ti ko le cu mo afoi na kan sim cu matlu kan dong a boi le wa hin visa na afoi ti kan nga kho mi dong khe tha tu tha cun keima dong nih recommend ka pek bin ha chu apoi na a that na pakhat chu mentally kan lut mi khi kum nga kum li sien kai ding sun kum li ba kha kan pek mam tuk ti khi si full ba kha kan pek ti visa update ba tu tin ha dong khe a hau lo cun visa kong he boi bai na pakhat na ke hau lo Mam tuk tikhi cu kingma nih cun tuah lolo ding va siah khin cun mentally dong khi lut cu a ṭhang ai ko kuti.
Mana chim nan kan zam visa ke chong ngai men la ti karwa e nga lo ti ta umma.
Kingma ka thei thokin kan naw le an rat ding he pit len cun

a foinak ma chim cun kawram kum leo khin anmah khin consultation kan tuah masa zeiban tuk media da kai na du na background zeipan tuk na chon rak chon cun zeiban tuk le kita nangma ti nangma na zo mi si na passionate si mi si ti men tu ka kan hal e anma ni khan recommend kan tua i nangma na cha cun IT um CSE um ti ban tu ka kan ti anma ni khan admission kan lak pia kan ti le zu te foi na kan cun ka si offer letter mu tu arat khi mam tuk ofa le ta arek ka a rang ngai makal si asina ti pakhat arau ngai mi pakhat ka hmu mi chu kan ikha global akas in kan kan rat tikhin visa kan nga di anu in atu sia in kan rat nak be tu ka chu atlom pa tikhin arau ngai so na tu an ma tikhin flight ticket akam pek be tikhin kan ma cha kan chun thakhat cheu trong khi da arau ka te Kanmah kan rat leu ka cu mu maka thlakhat cheu hrong khi a rau. Visa sokna a hram thok an adong tiang kha phaisa visa hrong dan an di ha sok adu min ha sa
sok adu mi ta kan cun kan ni hi official tin official official tin adi mi जो um lem lo no de cun kan ni visa fee zong pek hau lo se vati a khen cun kan ma ni document kan ngei mi atu tahchunhnak ah ing tu cin tin ha kha kan hal sumo ke kan ma tu thau tha khin ma kha kan hal i am tuk na cha khin root free ba pian tar ti ban tuk ti cha long khe adi mane da ka te
metisin personal cha long a ma le man ning tangka di ama official in man tuk visa sok na sun tangka di mim lo te nak sa le chu o si Atunai na chimmi organization kete e ze bantuk organization de se international siang hak chia kip man bo na se lo kul ram hak chia long khi da ma tikhin abumi da an se an ni hi aram ti khi limited e an ngai ba option ti khi an ngai ba atam deuh khi chu African le deuh khi si African le Papua New Guinea timi khi si tu kanmah Kawlram hi a thoknak a rau rih lo kanmah hlan keimah ka rat hlan kum 2023 hrawng khi si le 2023 hrawng kan Kawlram khi an rak out ve kan ti le chu ma ka si kan ni khi duty a tuk hrawng khi kan simen le kasi ani he zei bantuk da si ti cun a foinak man educational consultation bantuk hin si sengakchia mamatuk le keimah bantuk mo foinak man cim cun ramdang le asian kai du khoika ramdang kai la timi a thei lo cun financial long khi mamatuk le worry tlumpa te asipa mi pol khi wam tu pawl ka cha khin cu an mah ni khin ke tung tat chiah ki an tuah piak keimah leo khi cu an that ning hi financial dong khi zikin tala excel ba kan akan tuap piak di screen akan sharing mo amam tu pol khi amam tu mang to khin di le to ba akan sni khin akan bom aman asina ti khan pakhat um chu kain kan ra hlana hin anma ni khin scholarship test kan ti

Anmah nih an pehtlaimi sianginn hi NEEC an ti i NEEC E plus an ti i mam tuk lei a ngahmi E plus a ngahmi sian lawng kha an petlai tik hin kan kan sianginn cu mam tuk pot tuk khi si ti bantuk hi anmah nih khin a kan thim piak dih kan si kanmah nih khin mah sian hi ka duh timi kha thim a si ma media ka duh ti bantuk thim a si a foinak chin tuni tiang ah hin cun kanmah sin in zeihmanh Singakchia sinin te mom tuk phaisa lo an la lo cun ama visa fee ah ma document fee ah timi khi pakhat ngan kan la lo cun e har bawa cun an ma to ni khin visa ma tin lut dinga khin cha tlap kan hal ma document kan hal an ma ni khin kan tore piak di Nizuma organization so at siang in lu nak sa long se visa sa long se anim bom na te alaka bak in o si alaka bak an kan bo atu student visa kong ka cu tlawmpal theih tawk cu kan vun theih cang te e ka zon i hmun hma i a kai mi refugee te bantuk phun ke cu te tin da an kai ve
refugee te bantuk te cu tiktok cu lam hnin ah lam hnin khan kal thiam ka ti lai cu i an refugee pawl tu hi cu a cung hangmi sianginn hrem kha sianginn hi panga phong kha an si men lai i ti ce an cun ka mah khong cu si panga khong an si i mah sianginn nih an cung hang khi ko ramta kha kha direct an cung hang ka ti lai cu ramta kha an om si khan cun direct an kai kho kha ka pakhat nak si cun pan hinak cu india tang hen hi an vati zong a khan delhi hin un kat an sok iti ma un kat hang khan an kai ko i a dang mi um ti lo ka ti le cu na reng khin lung a cang. Mm. Uh, refugee le international student di in hin za in da kai khori se. A dang pin cuma pahnih ka si i India Saudi um cang mi pol ka cu India an team hang kai mi zong ka an um lai tu te a Tahchunhnak ah ka i kala kam kan ti lai ma kala hmunhma lei ahkhan cun namah Laimi Kawlram mi nih khin cun Mizo Mizo ti bantuk iti Manipur kan si ti bantuk in kan mui zong cu aa lo iti mah bantuk cun anmah identity pawl an i tuah tik zongah khin mah hmaan khin an i tuah tawn cuti. Maka zei ka i Oh, okay.
Sicun refugee khat he zeitluk in dah a ṭhawn. Sianginn nan kai kho ma di cun a dang pawl dah. refugee kat hi cu Delhi Delhi bong khang long hi si vui nak cun ti Delhi he aa hlat nak ka hin u Joseph te an sin ha khan cun kan tun ka kulan ti ka zum lo i Delhi bong kam ha khan cun a thong ko i ti bantuk Delhi a ummi pawl lai miphun cu bawmhnak zong khin a ngah lengmang ti lai cu. I sianginn le he pehtlai in khin cun mah sianginn bakainak ca kha si ko. I a dang tahchunak ah palik he pehtlai in tlaih khin ha kan ton sual ti bantuk zong ah khin Delhi pongkam hong khi cu anmah UN nih khin a kan bawmh khawh mah kha si. I lam hna le khi cu a va ngah ve lo. Delhi pongkam hong he ngah te lai cu. Pakhat te hal kan duhmi hna cu atu siang nan kai khin India Identity um te refugee um student visa um ma pathum khe zeidah adang zeidah adang ka ti tikah benefit nan ngahmi zeidah tuah kho meja lak hna khe anmah nan thimi meja lawng lak a hau ti bantuk phun hna ma si sacun siang an men da azai khe da adang bi
student visa kong cu Joseph Jong hi van chim van chim than te se lo ti i refugee le India identity hman Ah khin cun India nih an kai khawh mi bu ka kai khawh dih si ko hawinak in cun imah bel cu doctor kha ja tel ma lo ani ke cu government entrance phit ha te engineering zong kha asang in cheukhat institute pora kan cun government entrance phit ha ve i ma kha tel lo in ta chun naka refugee pol a châu hang mi sang in khatam lo te ma châu hang mi sang in vek a khan cun course an ngai mi bu ka kai nga te lai chu Doktor dah ti lo cu kai ngah dih. Sianginn man cu ta adang ma international student le refugee le India identity. Adang lem lo mah bel cu India identity hmangmi pawl hi cu atom dek lai. Tompal cu atom dek. I refugee pawl zong hi ato hangmi sianginn pawl nih khan cun international student ti khan anak ve ko hna refugee ti khan anak lem hna lo kita lai cu. I fee an pek dan kha international student nih an pek bantuk khan an pek ve thiam thiam. Na chun nak ah dollar thongruk si selaw international student pawl cu discount si scholarship 50% um ti bantuk asia kan cu an ngah ve ko tila cu ma international student an kal ding te khin an kal ve ko ma te ma te tu ka cha adang ai kan international he aman ke foi dok te ka mu bakhan na om sa kan ni he asong le atu school fee long kha kan tun mi se ka se adang da atu accommodation le food te pawl mah cun wifi te pawl he kan duh ning khi free si a dong na vun chim cun kan kan ma kan thil tiang man kha kan sup piak di ma kan si a man tu he chu kan ma phe tu ate open te va chim ko ni la dollar thong ni le zan ni si international cha khin ma si kan ma international kan ti te ka school a chozan ni antam mat bi india cha hen pathum um kan si african cha hen pakhat si Ahcun anmah atu PNG kan timi pawl ca khin cu pakhat a si ve. Cun kanmah Asia ram ca hin pakhat a si. Kanmah Asia hi aman a nem bik an si. Thong hnih le zan hnih in kan duhmi media kan kai khawh. Cun master ca zongah thong hnih le zan hnih si, bachelor ca zongah thong hnih le zan hnih si a dang nak um lo. kasi domestic ca khan cun zeitluk in dah a thau ti cun a song man man khi uh, a foi nak man cun tu te ting khuê te rupee 1 lakh two lakh rong khi si kasi ma kha a tlom bik si ma kha siti ka ma 1 lakh pol khi chu minung paruk in share room kan um ma kha si a foi nak man cim cun kan ma ne school fee kan tun mi khi a song man long khi si domestic ca cun matlu tu pa khi a thau Kasi anmah cu scholarship na ke anmah tu gig exam gig exam tu pawl ke an phi i an nga mi kan te la percentage ke ani chu discount ke an pek fi mu ma ka se a domestic le kan ma international ta kha a thlau nga ah
si chun nang na siang an he aman for mi chunga atal ti nak se e atu chun nang ma na siang an long salawin ka zon ubama kolram la in master kai du mi pol cha akhen tha

cun dola thong thum hrawng sai hal da ka ti average ingo master pakhat cha tun zia cun research na tu a hau butuk stick an tuam pal chu ma le khi tangka phaisa ke kat ei ngai anang dang pol ke chu kale aman no ke ei man ke afoi tuk ke som nga rupi som nga in kan po khim tuk sang om tuk ke se ni khat cha kan chu phishin phoi ngai
si chun dola thong thum in hin kum khat cha a nguh dih te nak ma
a a nguh dih a nguh dih a van van ta pachela kai nak ding ah hin kum khat ca a average in zei za strong da adi nga um man ei man siang man pawl pachela kai nak ding ah cinte atlang pi India phaisa in cun ting thum ting thum le ting nga ka in cun anga anga lai eh nan khin an i lo dih lo eh sianginn hi uh, hitin un chim ah khin tahchun naka university ke an i dang tuk ve te tahchun naka uh, central central university eh state university ti khan am ve di ban tuk i alut khomi pol ke chu uh, atlom te ni khin anga lai bi te lai chu kum khata indian ting khat thong ni khin adei adei nak siang jong khatam pi ve la ka chun laka mizo gam ti ban tuk shilong hong kai mi ti uh, Kannih le khi a fawi ngai mi a si ti man fawi ngai ngai. Kannih Delhi pongkam le hong ka ti lai cu ka le hi private dip an si. Man cu a tam deuh ngai. Ma ka le caah han cun tingthum in tinga tinga kar. Ti cu a hau lai ang.
Kumkhat a tingthum in tinga kar cu a zapa kau ti nak se. Ma ti si cun siang man he zeizat hrawng dah an si cio. Ma cun media cungah muti in siang man pawl kha an i dang ma. Meitial khat le khat kha an i lo hna lo. I private ah hin itin private ah kaimi kan tam bik ko itin private ca khan ka vun chim ko lai i India major ite tuition fee kiti lai chu tuition fee tin kan lau em a song man te ban tu ka tel lo kiti lai chu siang fee tak long mi khin tingkhat hong khin aa thawk lai i tingkhat hong in tingkhat english ti bantuk english media kami po khi tingkhat hong si wa te ka hoi te cun tingkhat hong thawk in ting thum tiang hong khi si ta chun nak ah ting hi le cheu ti bantuk amakai a khen cun chu sim fi ki ti lai chu an media he Tinghi le cheu man an va kai si khin cun um man he cu tingah khong cu an dik lai ti kan ti a tlang pin ka vun chimmi khi a si. I a tlawm bik ah tingkhat in cun a thawk. Phaisa thlen in cun India tingkhat hi ting sawm li le ting nga khong si wa ka ti. I okay atum le kai ka um lengmang ting sawm nga khong hi ti ko si. I tingkhat ah khin ting sawm nga khong si i Cu hrimhri cu tingkhat le tingthum karah khan chiah khawh a si ka ti lai cu. A si khin cun inn sawmnga in ting zakhat le sawmnga karah khan chiah khawh a si.
Mah ka sianginn fee lawng a sawm lai ti bantuk kha aa tel lo. Ah, sicun scholarship dah ta sok ding hna a um ma? Sianginn nih pekmi siseh, silo le organization pakhat khat nih pekmi scholarship te hna a um ma? Bachelor siseh, masters siseh, van van van kan chim piak hmasa lo ma ding khan kan u Joseph ne van kan pe piak lo. Aw kan nih velo Delhi hong te ka ti ko lai Delhi pongkang hong ah hin cun kamah mema identity in ka ti lai ma refugee si zong ah bantuk in khin cun aleng organization sok din ki um lem lo tamah laimi nih an pepek min ha um ah khin cun theih lo dong si khomen ti hiti government nih pek mi ti bantuk he Lehkhin cun pakhat ngan um lo. I sianginn ah hin scholarship khi cu um, khi cu semester mark khi an zoh i te. Mah zong khi uh, kanmah a bik khi cu kannih siang ha ah khin cun India mi calang khin ngak mah si semester ki ta chun naka first semester la hin kamak kamak athat si khin chun second semester la khin scholarship ka ngak kho ka ti lai chu second ka athat than si chun tat ti bantuk kha um langkin sianginn an patmi khi cu India mi ca lawng khin ngah ka ti lai cu. cun pakhat um rikmi cu te India identity a hmangmi pawl hman kite mah bantuk scholarship siak la ding ah khan cu ba certificate ti bantuk document tling ten sa submit di hau i an ngai khwa khan cun an tling khok lai na en mah bantuk an ngai di lo khan cun nga he na no master dong he a foi tak man chim chu kan ni aram master ti na khin aram in khin sura ka ti india le hin chu human ni khin scholarship pek ni khi concert ngai tuk lo ra ka ti ke zero te che atu ban to khin lan kan u le tun kan pu le kan pu na dong se tun kan pa le chan dong se tu kan ma chan tiang hi india hi bible si in guiding hi atam pi khe man kal le ki ma ka mu na ka chu mo pune ti ban chim ko ning lo ki ma ka mu na ka chu mam tuk le phaisa le khi a tam tuk khi India le cun kan di theng lo te ka hmu ramdang nak in mu ma ruang kong khi a sa kho men ti ka hmu tu Thailand na rong khi tu nau tin tin even chi man tukhin kum khat kan di mi experiment khi a thlau tuk tu ki ma khi PhD pe ding khi ka tim pa e PhD pe ding cha khi khi kan ma si in khi fee structure ka hal tika atu na tin ni a chim ni tluk khi a di ding khi um lo kan si ki ma ka hmu na kan sin pun in timan chim ko ding no scholarship po rong ni khin Ama matu khi concern khi a ngei tuk lo ra kiti. Sinai tukum in chun prospect ba ma dong khi chance akan pek pa ka mu ki mak mu na chun. Kasi atu IFI University ti na ma Mizoram i ummi tin ha long chun adang dang si in private tin ha dong khi an ma ni khi an pek pa lamang ro kati.
Cyprus paoh Burma kha khoika ram paoh kai duhnak paoh ah an pek. Mah hleihlei ah India ah kainak ca zong ah khan a dang din an pekmi zong a um. Prospect Burma kha a zohtu pawl nih sok in India ah kai zong a ngah. A sokmi an um tuk lai lo caah khan rak sok law ma khan nangmah hna kha a ngah hmasa bik na si kho te kha a zohtu kha van chim ta hna ka duh eh tunai ah khan nan chimmi ka theih eh refugee siseh uh, international domestic siangakchia vialte he si an kai kan duh nak pau he kan duh nak pau kan thi me kan kai ko nan te eh mati si chun hol he ta nan mirang cha long ti ma nan man ko hol he nan ni fiang kho di ma holh le hin cu kan ni le hi international tu MOI ca an chuah mi te cu ke medium of instruction te ma an chuah mi ke cu mrang holh chu si na champui kan tuah ti zong ke mrang holh si sinain zung lei ma matuk le kan kal tikah se cun a khan chungah hin India cu amyuta na ngan strong bak mi si ve khatari ba chim chun an ma holh holh ba khi sia semester pakhat sia pakhat chu um tun um lengmang ok cu kan ma long kan lung sau tin khi o thai thiam hau ka si an tang hol pa khi an du lo apoi na pakhat chu kan ma kan mui sam zawa hen kan he northern east india le umi north east he kan lo ti khin ke kala hol he kan son no hindi na kan ti om tuk che amra hol kan son than wa kan si acha acha kan ti chu hoinak van chim cun kan nih khi an cawh pa kan te da cu makes oh ne cun india ta a india cheng po india a khat pa di ko lai tu just chim mi khan ma bel adang khom mi chu mizo mizo ram khonga kai mi ti mizo ram khong chun north east te an tin ha e manipur le hong te state pesari an omi an ni le tu khi lokal chu adang khom men e kan kan ma le tu han chun Atu Joseph cu man pukhat cu ko a cachimnak hman ah khin 50 khi cu kan siang hna cu 50% khi cu hindi an hmang ko cu English khi cu chan chan te long khin a definition te English te kan chim piak ngei ma kha si ko khi a har ngai ti la chu ho la hin chun hal chap kan duh ri mi cho obama atu ah hin kawlram lei kan naw le Paul khi India ah university kai a duhmi sin ha selaw Kawlram in an rat lai ding caah khan zei bantuk pawl khi dah an hau. Kawlram ah khan tang kha an dih si khin cun India hin tang hlei khat le tang hlei hnih kai a hau hnga. Kakha kal dan si India education system kal dan ti. Nankin Ramdang kha indirect in university luh khawhnak sianginn pawl ka um ve. Hi maka kha cu a bik in kan chim si cun amah sianginn nih khin ana le huban tung kai tel mi deuh khan si lai. Ya ti khawh si ka ti lai cu. I foinak in cu Ramdang kha an lih si khin cun India ah tang hlei khat tang hlei hi an kai hang ha. Cun Gurama Country College ka um cang tiah ka thei i a bantuk kha an va dih si khin cun direct in an kai kho lai tiah ka zumh hna. Nanmah sianginn lawng siseh tu international student in ra duhmi khi ramkip cu zei ka tala kan high school ah lo hna lo cu te. Mah tikah khin zei high school pawl dah an herh tacun naga kawlram tang sha in direct in kai anga lo ni de te ma akhin IGCSE te bantuk GED te bantuk fu adang OSSD te bantuk fun hang in khin an kai kho ma pakhatnak ah mah GED te pakhatnak question ka van phit ning lo kan ni kan siang in

na sing ti pawl si lai ti ka cu khun an piu lo kai ter nga kai bak nga lo ma ka si ma pakhat te ka cu te chun chet um kan ti la te chun chet um ma ka si kan ni kan siang in ni her mi chu tu ni tiang a hen tu ni e akal ninga hen chun zeiban tuk e ma ma tuk an tam hat mi ma level ong mi sila ti mi ka chu international cha an tam hat piak mi um lo atu adongnak kan rak kaimi tu GED si zongah IGC si zongah atu GED akaimi hi kanmah kawram chungah cun pahra leng kan si GED atam deuh cu rami an si ti khin okay let akhan di sinatin mi cha thim tu ahin GED an chong lomi asi cha mi cha thim tu an mah ti ni khin zekin til a theih zong a hau ve atu bitek ti hna khi cu tin chia bak hi batak ti bak kal mi si ti khin atu CV engineer ti hna long khi mam tuk le physics chemistry hna atal lo khin chun ka le tang hlai ni he rak chong chia mi singak chia he level te international student kan si zonga mam tuk le to ding khi chu zekin til level akhat ding tin ting hama tuk lungfian ding a khi a har ngai a si khawh ahcun kanmah te khin a foinak na chim cun mah di edi he kan rat si zongah mah media kan thim tikah mah ti mah ti pawl cu ka challenge kho mah ti mah ti pawl cu ka har deuh kho ka foit deuh kho timi cu mah ti khin i fit na sa se law mah ti cu ka duh ngai si ni khin khut bu chiah si dong khin mu
Mati si cun high school pakhat na ngaih si khan cun rak kai nga ko. Holh kha cu test um lem lo te nak sa le zate.
Oh, asi ka hin cu nga nga ko. Uh, an ti chim dan khi ta zeda lo Kawlram he zeda adang. Oh, atang atang pi zate an ti chim dan zate tika khin holh ni khin tlai di jang khat na ka cun holh kha English kha 100% an hang lo tika ka ti lai cu kala holh an cho tika khin kan ni pol za kan jun Zei an chim ti hme kan hi hman kan theih lomi tam ngai te maka kha se ko. I mah bel cu syllabus te pawng te an kalpi dan te cu ka uar ngai ko. I a tam ka ti lai cu ca tam ngai kha mah te le la zomi ca khan cu syllabus zo in le la khawh kha cu si thim thiam sana in class zomi ca an chip dan tu ka cu jikiti nga hol ni khin atlai pa di ka ti lai cu kan ni bo ca khan phian phian khawh har ngai. A dang ngai ti ka hmu ko. A syllabus tu khi cu a ca chim dai na ti ca khin te. A syllabus tu khi cu Quorum le atu EC kan rak chung lawng khin India syllabus kan hman. India nih an chuah mi ati India professor nih a rak tiam mi pawl khi. Ma cun Quorum i ca kan rak chung ning khi a media tu electronic khi kan si ti khin electronic a media digital electronic na kan chong pi dong khin a dang dang a tam deuh tu sako chapter 1 2 mi fight khin a thiu so akal la khi 3 4 khi atlaw kan se eh kan library mo zo lo khi um phone lo kan se apoi na pakhat chu kan ni he koram khu chu tam de khu chu by heart system university kan kai dong khin mo Ke Baihal system ke makin a tam deuh ko ka hmuh. Mah cun ka le India ka phan tikah hin keimah ding keimah ka free tuk e ke ka satisfying tuk mi pakhat cu zei dah si ti cun ca ci a hau lo. Cun cang buat kan phih ti zong hi ca ci a hau lo bakin mah le ruah ning bak hi ne ma lo tu ing le lo ji ti mi kha la tu bakin man bu kha ka lo tar. Kha kita kan nuam ngai. Mom tuk por kha ke Kei cu khuruah tam tuk mi ka si ti khin wam tuk le khi ka uar ngai. Tun ca chip nang an ti tikah atu na van even chip man tuk hin. Wai dang hal wang cu si en bak hi kan pu pa bak hi au e khi si en bak hi lo chia bak hin ka bak hi ka du ti ban tuk hi ka lung khe rak tho chan un maka phe thu la ti ben sim chun zero na ti chun phaisa di ta tak bakin lungdu si har bakin kan ramis ti kin mo ei la ding zong kan har tuk ma chun um thut zong kan har tuk le wa hin mam tuk le na kan chip zeimu da chan kan lung rak phim lo kan dina chu ka si semester pakhat rong rak ti ba khen sin a ma din si ti mi kha kan lung than rak pe mi semester pahnih nak rong kan phan na chun kan zalong deu chang kathal kan duri mi na chu india siang nan kaya ken siang an chunga ma nan um aselawa nan makza delhi nan se chungkhar sina um mi zong an bu an bu um ko la nan khen

Cun uh, nulepa sinah a ummi tin uh, langthan a kaimi zong an um ti lai cu. I kan umnak he thlang tin cun phun li in um khawh si ka ti lai cu. Ve thia khong khang an cun. O kan ni kan siang in le cu international hi adang tin kan chia. Uh, international umnak le PG timi tu na van ne man chiman to ke umbe. PG timi hi alhan nakin kan ma kum le wan san rak umnai tu 2025 tu umnak nawl kan pek ti lo zeruang dah ti cun conflict ti khi um pa e lia ti cun ma domestic puai he kan tlawmpal te local indian puai he kan piatana ti khi um pa e per se kan ma international dang te khin hostel khi kan pek ma dong chu cn ni ke tu mi chu sakau ka se security te na do chun ro chum le ro ei te na do di lak hi an ma ni kha kan to re pek di Sicun siang nan umnak le sianginn he aa lo lo tinak si i nan umnak le sianginn hi tah zeitindah nan kal? Lan ma nan shau? Cycle in ma motor in ma?
Kan umnak hi school bus kan chiahpiak hostel ah khan. Makal si school bus in kan kal khawh si. Nikhat ah khan atu zinglei ah khan voi li hrawng ka kal. Makal si ma atu kan ma kan timetable ding khan maka kal i a ton bik kan kal mi pasri si. Pasri ah khan kan ma

Mici cu sianginn ah university kong te ah khin an um i te ke in kal khawh a si ke duh in kan kal.
Uh, transportation a ummi aa ring ngai. Kan nih ka lei ah hin cun ka bantuk transportation pawl kha um lo, line ka zong um lo Chiang Mai ah hin cun e mah tin cycle mong si lo le grab plan peng kha sa ko e. E India cu umnak ning ah simpi ngai ko tinak se. E adongnak lei ah kan kal pa kon hale. Uh, Voi nan lak dih ahhin tah India ahhin rian ṭuan ding sisalaw rian pawl a tam ma? Macun zei bantuk media pawl lak ahhin dah rian hmuh khawh deuh a si?
Tuni tiang ahhin cu international in siang a dih i keimah kan sianginn mu keimah ka theih tawk hin cun international sianghngakchia pakhat sining in siang a dih i India hin rian a ṭulmi cu a har ngai. Zeiruang ticun anmah company a kan auhmi pawl hi kanmah visa process ti pawl kong kha concern an ngei tuk lo. Ahcun anmah tu an tanhmatmi te company nih an auhmi khi criteria kong khi kanmah international ca khin a har deuh ngai. Kanmah kan sian i pitlei cun zeiruang dah ticun atu anmah nih concern a tuahmi cu tamte wen chim chu sorry a foi de wen chim chun kan ma international cha kan chun khun yi khi atlo mai sina tin khan atu sen kan kai leu na e si ina kan campus coordinator silo le atu department pakhat a khan atu kima bantung thlen mo internship vakal kho khi chu si asina tin khan an ma ni out tina ken kan ma ni apply tu long khi si ma tu me lo long khi um Cun rian a va dih le rian sian va dih le rian va ngahnak le lam tu khi cu kanmah internet sinah ca khan cun a har ngai. Rua ti cun kanmah kan hmai i sin a rak dih cio mi pawl dong hi kan a farar u kan ti i stay visa kha maka tuni ah heta chunak ah tuni February thla hlei hnih hlei thum ah khan a dih ding sia khan cun mah hlei thum bak hin chuak cu hau om tuk bak hi a strict tuk mi bak hi si sin hostel zong an si se sin bang khin chuah chuah ke hau Okay, an mah nih NOC timi No Objection Certificate timi kha an chuahpiak i kal chuah pa khi sa ko um duh dong khin khi overstay phun khi akan sidar kan ting hama ma tuk le khi si kan ma le ni kan tha ting khin ma CND akan preparation ke tu hau to kan ma kan si a chi ni kan timu adang dang ko chu ke ma ni chun Oh, mm. Sicun India ah hin siang cu an kai ko nain a dih a hnu ah khin rian a ṭuan ngaingaimi cu an um lo tinak a si. A donghnak question pahnih te kan hal hna lai ma cu kan donghter lo maw? Eh pakhatnak question je si te se cun India ah hin good education kan ngah ko te ne na ruat ma? Ma te ka vun ka lat ta ulo. Uh, hi cu hi uh, Dịch tinh ha Oh, ka ka dang tu kan te ko lokin tang phe ni ka kai te chu ka ka got ngai ko ki lai chu ka lung tling ngai kan sa chip ko ki na in ki khi tu be chala ka kai mi tu hi chu je ki ding nga syllabus ki ka pen ha zelo an ma ni chip lo kin ki ma te be zo lo ma kin ka pass ko lai ti kin ma ti kin ka ka got ti lai chu za kan chon mi ki jim ha slo ki ta te

Nain khin ka chim duhmi cu dikan understanding kha si ka ti lai cu understanding ti tikah an chim hi kan fiang ti lo an ni kalak ni zakhat ah somret walak na si lo ke ni khin cun zakhat ah wakhang han ke kalak nga ma wan tuk ka si sang ti lai cu e kan chimmi topic te whiteboard ni an tialmi pakhat te hi ka tin pi e ka wal kan sa si ko tikhin ka kol ka ti lai chung tikhin ka ita wa chim duhmi cu bichla kai dan hi cu Shenglin ka hmuhmi ka ti lai cu keimah lei cu phaisa cu kam tak i shenglei ka hmuhmi ah hin education ah hin cun ka lung cu tling bak lo ka te lai cu ka kha si ka tang thai ni tu ka kai mi tu ka cu ka lung ting ngai ah a foinak in thim tun na van ke va thim pa ko e a hot lei hi kan lak kho lo tikin kan ma cha na chin a har ngai a tu keima ni hin a tu chami puye te na kan rak tu te na hoi dang tu kan ni master hi second semester te long cha kan chong e third semester le tu first semester hi cu ca bak in lung wa sia sia ma te ki mu lo bak si an mui khi kan mu bal hna lo ti man tuk khi ti ok khi si a ma ma tuk le khi ti kin bachelor ku pu man de in kin kai de ku ju bas ko e a ki ma ka in the self study de hin ki ma kal ko ra ka te na nga ma nga lo ki man ti se se lo si in le hin su kalung atling lo Orang khe atu nai capo bantuk in ka van chim mi zong cu se in bak hi va ka bak hi ka du ve ti bantuk khi mu ma tu ka lung na khi rak tho mi zong khi a va se ko e atua hin ta ti sun a ka nga lo ti bo se a tha bi ko ra ka ti khiang bi Ừm, ờm, good education taktak a duhmi ca khin cun a tluk tluk in holh ruangah khin te, eh, kan ngah tuk lo tinin a ruat. Eh, a donghnak question pahnihnak hal kan duhmi hna cu, ah, ramdang sianginn kai a duhmi te, kainak a thei lomi, ah, tu a kan zoh ding kan nau le tubantuk pakhatkhat ah khin India hi comment nan pe ma? Rak kai u tiah. Zeitin nan ruah? Mai cu mai zaki wa ne ke phi ma sa to le ma mai cu akan hal mi le phi ka du ngai mi tu se a atu he zai ruang da ti cun kan ni ko ram le he pathian atha to kan tila ma atu kan ni lai mi he kan sifa kan ti zonga ina he rin hrang atuan mi kan selo cun rin a hrang bati han kan ma le kan thil te ba suk ti long khe si mo chan ong ne kalpi ti khin ma ba tu di mun si india hen chu rat rat bak hen cun achian bak ti mi si riat cun ei la din zong in siseh ma cun kan na hin tam deuh an chimi cu India cu crime rate crime rate an ti lamang mi khi si ma cun culture shock dong khi atam ngai mi ti mi khi an chimi khi si sa hin kingma ka hmu na cun honesty van chim ko ning law a cian ka khan le zei bantuk ka ton zongah a poi lo ti bantuk lungput in rat cun ra ko hna seh ti cu cu ka au ko hna cun bawm ding zong khin ready ka sa ko bakasi ti bantuk ina zei bantuk ka tuah du lo bantuk a nem no a tam tuk mi ka cu

Ok, phunphun khin kan hum ve hnga ti kan i lawm cio ti lo i cunti tikah mah hlan ah khan pakhat vin chim ta ning law. Ok, tuna ka chim cia ban tuk kha si tang ha tang hlei khat tang hlei hnik ka ding ah cun ka duh piak ngai ko hna. Ci di kong ti ban tuk ruang an kami khi tha te ka va thei ve lo i te nan India i tang ha tang hlei khat tang hlei hnik ti mi hi cu kiwan cun kuwar ngai ko ti lai cu abik imi zo wang khong kan kai ko hna silo ti ma an badi in bachelor kai ding tu ahhin cun ka pe ve lo ka kha i khiang ten ka chim ko cun ti ka pe lo mah bel cu tu nan ka van chim man tu ti minung cu sining cu kan i dang chu ve ti ti hi tin ramdang le dewa um ti lai ma us le ti ban tuk le i un kai ding ta ka si kho lo mi ka ti lai ma na i din ta ka le a than siang kai lu phon mi ka ti lai chu Idin tak awk ah le seng kai duh fawn mi cun ram dang US ti bantuk ka kai ah le phaisa an ngei kho phaisa le zong chambau mi ka ti lai cu cun scholarship mu siok ding mun ti ah le ji chinit phan thon lo mi ti khan um jumu o ma ban pul cha khen tha ko tini kan videos ma avel thing bin dong tar le ate nam pan hi chung zong a lungnom nak tam pi kan nei